Sou, mir si live. Wéi soll et aneschters sinn, mat bal enger hallwer Stonn Verspéidung, well erëm Stau iwwerall war. Mee dat soll eis awer net dovunner ofhalen eise Weekly Live ze maachen. Also haut wëll ech enker e bësse méi banal dorobber agoen, wat am Moment am Coaching esou nei ass an enker einfach esou e bësse meng Meenung dorëms ginn. Voilà, Alfänker kucken sou wat leeft am Moment, wat ass am Moment am Coaching nei an enker bëssen erklären, wat dat déi Saachen heeschen. Voilà. Dat ass natierlech elo net. Dat wat mer sichen. Zum Beispill hu mer vun der ICF, International Coaching Federation, déi gréisste global, also weltwäit akkreditéierte Coaching Firma, Federatioun, Ok, dat ass elo net interessant. Dat natierlech alles och net. Et ass jo ëmmer, ëmmer flott, wann een esou am Stress ass an dann net weess, wou ee soll ufänken, wat ee soll maachen. Ok. Mir kucken eis einfach mol eng Kéier hei un, wat mer hei elo fannen u Coaching Tools an da schwätze mer eng Kéier kuerz doriwwer. Dat hei ass natierlech elo alles op Däitsch. mee zum Beispill Grow Model an zwar beim Grow Model geet et dorëms Goal Setting, Reality Checking, Options, What, When, Who, Will. Dat heescht, als alleréischt wëlle mer emol, firwat ass de Grow Model gutt? De Grow Model ass gutt fir, wéi mer et d'lescht Woch geschwat hunn, Goal Setting. Dat heescht, wa mer eis Ziler setzen, kënne mer de Grow Model benotzen, fir se konkret ze maachen, spezifesch ze maachen an och eis eng eng Limitt ze setzen, eng Deadline ze setzen, fir och dat Zil ze erreechen. Sou, dat heescht, am G vu Grow, Goal Setting, geet et drëms, mir leeën een Zil fest, wat kuerz oder laangfristeg ka sinn. Dat heescht, hei steet elo zum Beispill, ähm, Ziel der Coaching-Sitzung. Äh, dat heescht, ah, gut. Dat heescht, äh, de Grow Model gëtt effektiv benotzt och innerhalb vun Coaching-Séancen. Ähm, dat heescht, äh, wat een am Coaching ëmmer mécht ass, mir kucken ganz um Ufank vun enger Séance, Wou wëlle mer hin? Wat ass d'Zil vun dëser Séance? Mir hunn am Kapp ee Laangzäitzil, wat eise Client huet. A mir kucken awer och ëmmer kuerzzäiteg fir déi Séance, wat ass elo wichteg, wat brauch de Client elo, haut, grad dee Moment. Dat heescht dann, dass een de Grow Model ebe ka benotzen innerhalb vu Seancen. Also deementspriechend kann de Goal-Setting Deel kuerz a laangfristeg sinn. De Goal-Setting kann och einfach just sinn, mir setzen ee Zil fir dës Seance. Da komme mer bei Reality Checking. Dat heescht, mir kucken eis un, Wou stinn ech elo? Wéi wa mer dat Beispill vu leschter Woch huelen, Ech wëll meng emotional Capacitéite verbesseren, ech wëll besser eens gi mat mengen Emotiounen an an d'Méiglechkeet hunn, fir e bësse méi ze decidéieren, wéi meng Emotioune spillen, da kann de Reality Check sinn, Wou sinn ech elo? Ech sinn op enger Plaz, wou ech net wierklech ka kontrolléieren, wéi meng Emotioune sinn. Ech ka meng Roserei net wierklech gutt verstoppen oder ënnerdrécken, wat mer béides net maache sollen. Ech kann déi Energie net fléisse loossen, dat solle mer maachen, mee et ass einfach, ech ginn einfach nëmme rosen, ech gi rout, ech explodéieren a jiddweree kritt et och mat, amplaz datt ech kann einfach enker Loft huelen an iwwerleeën. Dat ass de Reality Check. Dann. Options, Do steet Optionen und alternative Strategien oder Handlungsabläufe. Dat heescht, mir kucken eis un, mir hunn de Reality Check, wou stinn ech haut a wéi maachen ech Saachen bis elo. Dat heescht, Options geet drëms ze kucken, wéi kéint et aneschters sinn, wéi kéint ech déi Saach aneschters ugoen, wat kann ech amplaz vu mäi Blutt kacht an ech explodéieren, wann ech rose sinn, wat ass eng Alternativ dozou? Zum Beispill Ech kann enker Loft huelen, enker meng Aen zoumaachen, duerchootmen an dann iwwerleeën an dann eng Äntwert ginn, zum Beispill. An da komme mer bei de Wee-Deel, de What, When, Who, Will, Was wird wann von wem mit fester Absicht getan? Okay. Dat heescht, ween, wat, wou, mécht, geschitt, wat leeft. Dat heescht un sech, dat kënne mer elo an zwou Richtunge benotzen. Mir kënnen et benotzen op där enger Säit als an deem Moment, wat leeft, wat maachen ech, wéi esou beim Reality Check zum Beispill, wéi reagéieren ech. Mir kënnen dat awer och huelen als, bei menger Alternativ, an dat ass dee beschte Wee, bei menger Alternativléisung zu deem Problem, wat geschitt, wat maachen ech, wat maachen déi aner, wéi reagéiere mer, wat ass d'Resultat dovun, wat, wourop wëlle mer raus. Voilà, ech mengen dat ass elo dat Wichtegt zu dem Grow Model. Wat een Tool ass, deen ech elo net onbedéngt all ze gär benotzen, mee ass awer duerchaus eng Méiglechkeet. Coaching Fragen kucken ob hei spezifesch Beispiller. Nee, okay. Eigentlech ass et eng gutt Idee ähm ze kucken ähm wat. Okay, komm, komm, komm mir huelen eis déi hei. Ähm, dat heite si Froen, déi benotzt ginn an enger Coaching-Seance, ähm, fir dass Der e bëssen eng Idee kritt, esou wéi dat am Coaching an esou enger Seance leeft. Äh, dat hei si lo Froen, déi mir als Coach benotzen, fir dem Coachee ze hëllefen, säin Zil ze erreechen. Dat heescht zum Beispill, What would you like to focus on for our conversation? D'selwecht wéi beim Grow, e Goal op kuerz Zäit, dat heescht, wat ass d'Zil vun dëser Seance, wat ass de Fokus an domat geet Hand an Hand, wat ass d'Zil, wou wëlle mer erauskommen. Dat heescht, wou konzentréiere mer elo eis Energie drop, fir herno um Enn vun der Seance dohin ze kommen. Dat heescht, wat ass elo eise Fokus, fir vun A op B ze kommen. haut, lo, an dëser Séance, an dëser Stonn, annerhallwer Stonn, voilà. What do you hope to achieve in our time together today? Dat ass den Outcome, dat ass d'Zil vun der Séance. What would you like to take away from our conversation? Dat ass ähnlech, mee méi de Fokus geluecht op wat wëll ech léieren wat wëll ech léieren, wat wëll ech elo, wéi en Insight nenne mer dat, wëll ech elo kréie während dëser Séance? What do you need to accomplish from our discussion? Dat ass sou zimlech dat selwecht, wat wëll ech erreechen? Dat heescht net, wat huelen ech mat, wat wëll ech, wéi een Insight wëll ech hunn, mee wat wëll ech erreechen. Et ass wierklech eng ganz Gratwanderung, mee et ass effektiv e klengen Ënnerscheed do. Based on the priorities of your team, what would you like to focus on today? Hei si mer an engem Kader vu Leadership Coaching, Dat heescht, mir coachen hei e Chef de groupe vun iergendenger Zort, dat heescht een, deen en Team ënnert sech huet oder ronderëm sech huet, dee fir dat Team zoustänneg ass. A mir soen, du hues Prioritéite fir dat Team a wa mer déi Prioritéite kucken, wat ass eise Fokus haut? Dat heescht, et ass déi selwecht Fro wéi hei déi alleréischt, What would you like to focus on? awer mat der Optik net fir mech selwer, mee fir mäin Team. A wéi mer wëssen, ass Coaching ganz vill eng Leadership-Saach gëtt ganz vill gebraucht am Team an an Entreprisen a mëttlerweil manner a fir Individuen. Déi nächst Fro, Based on the amount of time we have together today, what would be your ideal outcome from our conversation? Dat ass eng fancy Paraphraséierung fir déi zweet Fro hei. Mir soen nämlech amplaz vu Wat hoffs de an eiser Zäit haut ze erreechen? soe mer, Wa mer am Kapp hunn, wéi vill Zäit mer haut hunn, wat wier dat ideaalt den idealen Outcome, den idealen, dat ideaalt Endresultat vun eiser Konversatioun. An ech muss eierlech soen, Conversation, Konversatioun gefält mer net als Term, well Mir als Coach sinn net do fir eng Konversatioun ze hunn. Dat ass net eisen Job. Mir sinn net do fir mat de Leit einfach iwwer d'Wieder ze schwätzen. Mir sinn net do fir datt d'Leit frou mat eis sinn. Mir sinn do fir déi Persoun ze sinn déi de Leit hëlleft an déi de Leit erméiglecht d'Ziler ze erreechen déi d'Leit hunn. Sou, an dat geet net andeems mer eng Konversatioun féieren, mee dat geet andeems mer eng Coaching, ee Coaching-Dialog hunn. Dat heescht, et ass schonn een Hin an Hier, en Dialog, deen een, deen aner, awer eng Konversatioun implizéiert fir mech, mir schwätzen d'selwecht vill. a mir droen d'selwecht vill dozou bäi, wat an engem Coaching-Kader net de Fall ass. An engem Coaching-Kader ass den Idealfall, de Coachee schwätzt 80 Prozent an de Coach 20 Prozent, mir als Coach sollen de Mond halen. Voilà, esou vill dozou. How can our session today help you with the current challenges you are facing? Dat ass déi selwecht Fro. Wéi kann eis Seance haut dir hëllefen, deng Challenges ze iwwerkommen, deng Blockaden ze léisen, etc. Dat ass déi selwecht Fro vu wat wëlls de erreechen haut, awer eben mir erwähnen dat Wuert Challenge. Voilà. What is your desired outcome or goal? selwecht Fro, How will you know if you have achieved your goal? Dat ass eng richteg gutt Fro, well mir froen, Wéi weess du, wann s de däin Zil erreecht hues? An esou wéi ech et ëmmer dréinen, ass, ech froe ganz um Ufank vun der Session de Client, Stell der vir, du bass um Enn vun der Session wéi, wou, wouhier weess de wat s de erreecht, also datt s de dat erreeches wat s de wëlls erreechen. Dat heescht, wat mer do maachen ass, dat nennt ee future pacing, dat heescht mir bréngen de Client op deen zukünftege Punkt, an dat kann effektiv kuerz Zäit sinn, eng Stonn zum Beispill, kann awer och ganz laang Zäit sinn. Meeschtens gëtt et gemeet laang Zäit. Ech benotzen et ganz gären och an de Sessions, fir einfach ze kucken, stell der vir, du bass um Enn vun der Session, wat hues de erreecht? Ähm, voilà. An do kënnt eben déi heite Fro ganz ähnlech, How will you know if you have achieved? Wéi weess du, dass de dat Zil erreecht hues? A meeschtens ass d'Äntwert dorop, Et ass e Gefill, ech spieren dat einfach, ech mierken et einfach, ech weess et. Ähm, How will you measure success? Dat ass wichteg. Et ass wichteg am Goal Setting, dat hu mer lescht Woch gesot, dass eis Ziler measurable, dat heescht moossbar sinn. Eis Ziler musse gräifbar sinn. Wann ech soen, ech wëll räich ginn, wat ass dat, wat heescht dat? Wann ech soen, ech wëll sechsstelleg all Mount verdingen, ass et scho besser. Dat ass nach net perfekt, well et nach net ganz measurable ass, mee et ass besser. Wann ech soen, ech wëll 100.000 Euro de Mount verdingen, dat ass eng aner Saach. Do hu mer Zuelen, et ass konkret. An et ass moossbar. Wisou? Well ech ka soen, ech verkafen e Bic fir een Euro, ok, ech muss 100.000 Bicer verkafen an engem Mount, Punkt. Dat mécht mir et gräifbar a méi einfach, fir nozevollzéien, wat mäin Zil ass. Jo, dat hei, dat geet elo effektiv an den Detail vum Coaching. Dat ass net sou wichteg fir de Coachee. Coaching questions for managers using the grow model, clear oder oscar? Also,

well dat ass esou zimmlech d'Basis vum Coaching, dat ass esou zimmlech dat Wichtegst, mir lauschteren no, wann deen aner schwätzt, net fir ze äntwerten, mee mir lauschteren, fir ze verstoen. Dat heescht, mir froen, wann eppes net kloer ass, seek clarification in details, mir probéieren ze verstoe vun A bis Z, wat leeft an ëm wat et geet. Explore, During this stage you ask specific questions to help the employee think about what they want. Dat heescht, mir stelle spezifesch Froen, fir déi Clarification vu virdru fir ze verstoen. Voilà, dat heescht, dat hei mierke mer ganz gutt, déi Employee

net nëmmen een Laangzäitzil hunn an een Zil fir eis Session, mee dass mer Actions hunn, dat heescht Schrëtt déi de Client hëlt fir aktiv, an dat ass dat wat wichteg ass, fir aktiv u sengem Development, u senger Entwécklung ze schaffen. Dat heescht mat anere Wierder, mir wëllen net haut driwwer schwätzen, d'nächst Woch driwwer schwätzen, d'nächst Woch driwwer schwätzen, well, wéi gesot, et ass keng Konversatioun. Et geet net dorëms. Et geet drëms, dass mer Fortschrëtt maachen. A Fortschrëtt kréie mer just, wann et measurable ass, moossbar, an zwar andeems een action steps huet, dat heescht Saachen, déi mer maachen, aktiv.

Wann nee, ok, wat feelt, wat, wou musse mer nach dru schaffen? Wann jo, ok, perfekt, brauchs de eppes anescht nach? Ech loossen dat do stoen. Dat heescht, si hunn hei e puer Froen, How can we know if this was a good session? Dat ass um Ufank, wéi weess de, dass de däin Zil erreecht hues. What are your next steps for starting the change process? Dat ass den Action-Deel. Mir probéieren erauszefannen, wat kann de Client maachen, fir starting the change process, dat heescht, fir dass en de Prozess vun Ännerung, vun Entwécklung ufänkt oder weider mécht. Are there any resources you need to get started? Dat ass eng Fro, Kann ech dir nach eppes aneschters ginn, fir dass de kanns domadder ufänken? Wéi gesot, erëm an engem Business Leadership Kader, wou mer soen, Ech sinn den Expert als Coach an ech hu Ressourcen a Saachen, déi ech menge Leit ka ginn, déi se brauchen. Voilà. Den Oscar Model, wéi gesot, ganz interessant, well den Oscar Model nämlech eng Session ëmdréint. An zwar fänkt den Oscar Model un mam Zil.

Dat heescht, mir kucken am éischte Step, Outcome, fir Ziler ze setzen, déi de Client wëll erreechen, wéi bei deenen anere Saachen, awer mam Ënnerscheed, You can ensure the goals are specific and time-based. Dat heescht, mir kucke elo schonn, net nëmme bei den Action Steps herno, mee elo schonn, dass eis Zil spezifesch ass, also moossbar ass an och zäitlech begrenzt oder festgesat. Sou, dat heescht, et ass scho vill méi spezifesch. Scaling, the scaling step sets this method apart from the others, wat deen éischten eigentlech och scho mécht. This steps helps to

placéiere mer op eng Scale, op eng Skala vun eent bis zéng. Dat heescht, wéi wichteg ass et, wéi schlëmm ass et, wéi, voilà. Da kënnt den Deel No. During the third step, you help ensure the team member has the knowledge they need to create a goal-reaching strategy. Ask questions that help them understand the skills, resources or support they require. Dat heescht, dat drëtt No geet drëms fir dem dem Employé respektiv eisem Client, eisem Coachee ze hëllefe rauszefannen, eng Strategie ze fannen, wéi se dat Zil erreeche kënnen. Dat heescht, mir froen, mir stelle Froen, sou dass si kënnen erausfannen, okay, wéi eng Ressourcë brauch ech, wéi eng Skills brauch ech, wat brauch ech un anere Saachen, déi ech elo vläicht net hunn, oder Saachen, déi ech hunn. Da kënnt Action, Help the team member reflect on their current position and what they can do to improve it. Determine what they are doing right and which changes they can make. Och erëm en Ënnerscheed zu virdrun, zu deenen aneren. Mir kucken, wou sti mer elo? an wat kënne mer maachen, fir ze verbesseren. Dat heescht, mir kucken, wat mëss de richteg a wat kanns de änneren. Dat hu mer virdrun net. Action hate mer virdrun einfach, mir setzen een Action Step, eppes, wat mer kënne maachen, fir eis Entwécklung weiderzeféieren oder unzefänken. Hei kucke mer, wat maachen ech gutt, wat maachen ech net gutt, wat kann ech besser maachen. wichtegen Ënnerscheed, well mir vergiesse ganz oft, eis selwer Kredit dofir ze ginn, wat mir gutt maachen. Da kënnt d'Review, Like with a clear model, this method ends with a summary of the meeting and clear steps for moving forward. Mir halen op mat Review, dat heescht, mir kucken, hu mer eist Zil erreecht, wat mer um Ufank vun der Session bei Outcome gesat hunn? Jo oder nee? A wat brauche mer, respektiv wat sinn eis Schrëtt, fir virunzegoen? Hunn ech et erreecht? Jo oder nee? Jo, okay, perfekt, wat brauchs de nach? Nee, okay, wat brauchs de nach? Voilà, déi lescht Fro ass ëmmer déi selwecht. Dräi Froen, déi si ginn, What is it that you would like to focus on improving? Selwecht Saach, Wat soll de Fokus sinn, fir ze verbesseren? Dir mierkt vläicht, den Oscar-Modell ass vill méi positiv konnotéiert. Dat heescht, mir kucken net, zum Beispill beim Review, mir kucken, nee bei Action, mir kucken net, do steet determine what they are doing right and which changes they can make, mir kucken net wat maachen ech gutt, wat maachen ech schlecht, nee mir kucken wat maachen ech gutt, wat kann ech verbesseren. Dee Saz uewendriwwer, their current position and what they can do to improve it.

op Solutiounen fokusséieren, op Léisungen. Voilà, mir fokusséieren eis op Léisungen. Voilà, déi zweet Fro, On a scale of one to ten, which, what is your current progress on this goal? Dat ass beim Scaling Deel, mir kucken, wou stinn ech domat? An d'selwecht wéi bei engem Wheel of Life, Kucke mer do, ech géinge e bëssen, ok, wou sinn ech do drun? Dat heescht, den Oscar-Modell geet och ganz schéin Hand an Hand effektiv mam Wheel of Life. An dann déi lescht, Tell me about the skills you need to achieve this goal. Do schwätze mer iwwer den No an Action Deel, wéi eng Skills, also wéi eng Ressourcen, wéi eng Méiglechkeeten, wéi eng effektiv Skills, wéi eng Capacitéiten a Stäerkten brauchs du fir dat Zil ze erreechen oder deng Ziler ze erreechen. Ask the right questions, dat jo ass eisen Job als Coach, net dem Coachee säin Job. Voilà, ech wëll un dëser Stell eng Kéier dann soen, wéi wichteg et ass, dass mir eis déi spezifesch Froe stellen an dass mir, ech hu meng Luut vergiess, dass mir als Coach wëssen, okay, an och oppassen, eise Client huet en Zil, okay, wat leeft, mir kucken am Detail, wéi komme mer dohin a wou sti mer elo. Et ass net einfach just eng Konversatioun, wou mir eis dohinner sëtzen, vis-à-vis an ech soen, ok, wat leeft? Ech si kee Psycholog, also wëll ech net wëssen, wou ass, wou geet et der net gutt? An du schwätz einfach während enger Stonn an ech soen, ok, mir si fäerdeg. Äddi, Nee, dat ass net eist Zil. Eist Zil ass ze kucken, firwat, wou geet et der net gutt? D'selwecht wéi beim Psycholog. Firwat geet et der net gutt? Ähnlech wéi beim Psycholog. A wat maache mer, fir et ze verbesseren? ganz anescht wéi beim Psycholog. Voilà, dat als Ofschloss. Mir gesinn eis d'nächst Woch fir Coaching Nummer, Coaching op Lëtzebuergesch Nummer 9 an ech hoffen, Dir konnt hei e bëssen eppes léieren iwwer d'Coaching Tools a Coaching Froen, e bëssen en Abléck kréien an eng Seance vum Coaching. Voilà, a bis d'nächst Woch.